En kinde makare kendo kamoro amora midwa jera mar Lolwe TV ma endi en kuku mar wach ma bende ma endi en odiochieng' ma bende warango achiel kachiel weche ma bende nobedo ka timore e juma noero mokalo. Magi e king'engi gin weche mag siasa nikech ma endi e higa mwang'eyo ni en higa moganda ochimo yiero maduong'. Abiro miyo jal ma wan godo thuolo e studio kaendi ma bende en jal mwarango godo weche gi achiel kachiel mondo mosu kae to wadhi nyime kod twak machalo kama wuod Kisumu. Erokamano nyikwa Ramogi, an nyinga en Richard Orengo, an an wuod Kisumu County. Erokamano ahinya Richard Orengo arwaki kendo agoni erokamano kuom biro e studio kaka ing'eyo ni pile pile wabiro kendo warango ni to weche mane otimore juma mokalo eh, moloyo weche mag siasa gin weche machalo nade. Sani ere waneno ka koro duond od bura mar KANU nowacho ni gibiro lando ni to gin kaka KANU gibiro siro ng'awa e yiero mar dwe mar aboro. Ne giwuok oko kendo giwacho ni gibiro siro Jubilee Party. Iparo ni CA Kanu Siro Jubilee Party nitiere kod medruok mane ne Jubilee kata onyiso nade? Onge onge onge onge onge value hmm. ma bedo ni Kanu owacho ni gidhi support Jubilee omedo e Jubilee hmm. kata ogole kod hmm. nikech Kanu as always Kanu en Kanu en party en part of Jubilee coalition uh, e 2013 ne gin gi Jubilee coalition Uh, we don't expect ni wuod Daniel Arap Moi ma en wuon Uhuru politically yeah. inyalo chung' ni koro pingo Uhuru uh, chung' mar Uhuru presidency koro wuok mar ka be onge kaka en wuok nikech Kanu has always been in in uh, in Jubilee Party coalition uh, gik moko ma Nick Salat nyocha wacho e, e meeting mag Nasago mago yes. taparo nowuoyo at his own capacity then an excitement moro ma oyudo ni nitie crowd manono mudo wuoyo ne mowacho gik mowacho but an ing'e ni kanu to ok nanya believe ni nya biro e NASA nikech kanu has never been eh, e NASA mano mokwongo namba ariyo onge kura mane kanu dhi add e, e, e NASA e, biro kanu e NASA en mana for impression mondo wa create impression ni bana ji mang'eny wan go e NASA but onge kura mane kanu dhi kele NASA nikech kaka ing'eyo maber ni Kanu, bedrock mar Kanu in Rift Valley, Rift Valley mm, basically in Baringo, Mm. Baringo County. Yeah. To Baringo County kwang'iyo kura mane Jubilee oyudo Baringo County, almost Uhuru won Baringo County fair and square. So ok wanyal wacho ni nitie kura mane Jubilee dhi mede e, e, e, e NASA malich ahinya. Romo ma nyocha waneno ka timore kind Mama Ngina Kenyatta gi, yes. gi Moi mm. ki, kanyo ching'iyo ki ng'ama owinjo siasa maber yeah. tibro neno ni nitie gima nyocha timore e background yeah. aparo ni wuoyo mag Nick Salat go yeah. Nick Salat ing'e ne en mana secretary general mar party mm. aparo ni en ng'ama Gideon oyiera yiera mondo obed kanyo but onge any authority in that party nikech party no pod en party mar baba gi mama mm. to baba gi mama en Arab Moi mm. e kanyo chineno kama Mama Ngina oromo gi Arab Eh, alafu Uhuru Kenyatta be odhi odhi mol Kabarnet Gardens mowuoyo gi Arab. Bang' mano to iwinjo ni Kanu koro odonjo e line. Eh, Kanu has always been there. Onge aparo ni nitie mana siasa ma nyochi goyo kanyo. To siasa gi king'iyo ki deeply king'iyo jo siasa en siasa targeted Yes. to undermine William Ruto nikech Uhuru gi Gideon gi ji moseng'ere from childhood gin osiepe gin friends ok apar ka ginyalo antagonize each other the problem mantie ni the, the, the ruling class neno ni, ni William Ruto is

The role ma Gideon play yes. a Jubilee is going to improve mm. and it's going to increase. Toro mano ka chal ni nonyise ni en obedo promise ni bimiye lemo e migepe mopogore opogore. Inyalo nyise ni ka oseyierwa kendo to wanyalo weni thuolo mondo imi oganda moko bed jotend migepe. Ng'eya ng'eya ni ibro neno ka wachomo 2017 role mar Gideon mm. e Jubilee is going to improve nikech magi are ruling families gidhi ng'iyo ni bana how do we position Gideon maka uru tieko kopo no uro win 2017 kotieko how do we position mondo Gideon obed ni nitie kama nyalo kawo telo Erokamano nyoro Orengo. Taneno ka sani iri weche goeko mag eh, vunjo pati matindo tindo ma bende noriwre gi Jubilee mano tim chieng' kocha chande. Nyalo paro ka joma notelonegi aina ne gin joma chalo Kiraitu Sani eri eh, jotelo mag siasa osechako ywak nyoyo ka KANU bende biro kendo riwre kodwa. Gin be nyaka gi follow up, nyaka giwach ni koro waonge KANU, wan e Jubilee Party. Koro kama endi wach matek. Be pane wach ni nyalo timo. Ing'e gima Kiret Murungi gini ok ong'eyo en ni forming Jubilee mondo obed chama achiel Yeah. mondo ji te ovunj chama gi ne en strategy Uhuru tiyogo mondo oriwgo Mount Kenya gi Meru region e chama achiel Mm. gi Rift Valley Yes. e chama achiel. Uh, Gideon Moi is not coming in as an equal mar Kirait Murungi. Mm. Kwa wacho political hierarchy, political family connection. Yes. Gideon Moi oingo Kirait mabor kabisa in that connection. Kirait en jalwedo in that setup. En ngam yoro ni cham los chama tim kamo. Mm. But the ruling people. Yeah. Gideon Moi is en ngam bit a table. Sama gik moko bedo negotiated, kaka power bedo divided. Mm. So Kirait Murungi kata ko complain mago does not really add value. Nikech

Gideon Moi gi, gi, gi, gi Uhuru Kenyatta Yeah. gin yawuot wuon lowo Mm. koro gik miwacho gi te gin mag gi koro Ruto gi, uh, Kireti Murungi mago to jolwedo in this equation gin, gin gima giwacho komata gin ginyalo wuoyo wuoyo but gima nyaka ing'e ni Gideon Moi Yeah. en higher pedestal king'iyo power hierarchy ma Kenya. Omiso ni temo wacho ni kata kono neno tuo tu mana kama oyie mane okelo uru e siasa motegno. E omiyo ng'isi ni ji kaka ng'ata ng'ata ma complain yeah. e gima Uhuru timo gi Gideon Moi mano ng'ama go koko nikech en ok obed e mesa ni decide power. Mm. Power bedo decided e kind families ma, ma, ma powerful. Oh. Yeah. Which Ruto is not a member of and, mm. and Kirati is not a member of. Erokamano nyora ngo ka koro were kod weche we kuma ge Jubilee kata mana timore kanu kod Jubilee nwaneno ka NASA juma mokalo chande ne giketo winjruok mopogore opogore ma bende ne gitimo Nairobi kaendi kane giwacho ni giketo strategies ka gidwa ni mondo giti ne jopiny. Paro ni step ni eri kata okang' ero en okang' manyiso nang'o? Uh, oh, aparo ni NASA, NASA temo play cards gi close to the chest. Na, NASA dwa ni gi manage yeah. break out gi, gi make sure ni gi work together up to very close to deadlines mag legal deadlines ma ng'ato nyalo defect go to mar ariyo nasa bedo ni consultation obed e, e, e- e coalition margi mondo ng'ato ka ng'ato make sure ni at least at the end of the day onge ng'a ywak gi make sure ni ng'ato ka ng'ato oyudo gimoro manyalo miyo gidhigo nikech king'iyo equation mar siasa ma Kenya ka nasa nyalo dhi nyime up to 20 se- up to August ka gin united kaka gin tieno Yeah. to gidhi gidhi ombo uru gokinyi Ka gidhi kaka gin sani. Ka gidhi kaka gintie sani to gidhi oburu gokinyi nikech king'iyo kata statistics numbers mag counties gi representation counties mag NASA gi counties mag Jubilee gi battle grounds. Mm. NASA pod pek ne Jubilee in terms of numbers. Mm. So ka NASA nyalo dhi elections kaka gintie ni yeah. to gidhi ombo uhuru. So aparo ni the brains behind NASA and the men worry ni how do we manage mondo chop yes. elections ka wan together yeah ka wan together to iparo ni yiero jal ma biro bet ni oting'o ne gi bendera ma indi bende nyalo kelo ng'ikruok ni goyo kata ng'ato biro feel ni en koro ok gino timore kaka odwaro kae to owuok nitie nitie weche ariyo ema mino ka NASA temo delay naming Process, candidate mm. Gi- gitemo delay naming candidate mondo gidhi very close to time ma ng'ato ok nyal bolt la- bolt out Mm. nikech ging'eyo ni ka gidhi eh, elections Yeah. together to gidhi yombo uru ging'e ni ka ka ng'ato achiel owuok kata ji ariyo to dhi ketho that equation mano mokwongo mar ariyo ng'ato ang'ata mane ei nasa onyalo bet nowuondore kata obedo gi paro mok- mo- mo- mo- mok- mok normal eh? but the truth en ni ng'ato ang'ata mane ei nasa ong'eyo ni presidential candidate mar nasa 2017 ma wantie ni august dhi bedo raila amolo odinga Mano gima ng'ata ng'ata ma is live to the political equation mm. ong'eyo. I don't know me example. Mano kata Uhuru kata mana Kalonzo Musyoka kata mana Musalia Mudavadi ong'eyo ni mm. presidential candidate margi e NASA dhi bedo Raila Odinga. I don't know me example. Mm. Kidwa ng'iyo rallies manyocha gitimo in the last few days. Manyocha NASA timo rallies. to giwuondore ni bwana wami wetangula emolor rali ni ka gis- ka ji osewuoyo to koro wetangula ema wuoyo mogik nyichi neno gima timore nikech ka Raila Odinga osewuoyo to jopiny koro tieko rali gidhi adhiya so ok ine ka ok ine ka ji ji adek modong' gi omako jopiny motegno ma ma ni kapok owuoyo to jopiny rite yeah. that's why ineno ka nyocha gitemo gikelo Raila owuo kas ji moko owuo bang'e to ka Raila osewuoyo to be koro ok omit ahinya yeah ong'ich ng'ich mm. so aparo ni kata gin ging'eyo ni bana ng'ama nigi support motegno e nasa wakae mm. en Raila Amolo Odinga to be ging'eyo ni bana Raila kopo ni chunye toki mm. tinyalo win gini To be ging'eyo ni Raila be kowacho ni ok ochung' to supporters ge moko ok dhi bedo kodwa ena e NASA. Mm. Ji mang'eny ma supporters Raila ka Raila ok ochung' to ok gidhi bedo kode. To is that support base national support mar Raila Odinga ma gidwa tiyogo to win this election. Mm. Iwinjo? Koro aparo ni kata gin ging'eyo ma kata ka giwuondore to nana push and shove mondo ng'ato wach ni bana abe omiya uru nono to awuok mm. mondo omi bargaining power. Mm. To, to, because kata king'eyo iparo ni ng'ato kaka Wetangula ere value muparo nonyalo kete nasa mochuno ni en manyaka miye en ng'ama temo raise profile ne mondo ka sama negotiations sama koro giwacho ni wapogo lemo mar nasa ni mm. to be imiye gimoro mm. Rokana na nyore, ngawinyo ka gino wacho ni rokana winjo ute fwa moko bede kana yenga to loso to temo wacho ni ni jok ma nitiere nasa most of them gitiyo kodo teku mara ila mulo dinga. Yes.
Mane mana nyisi ni kata mana gin mm. ging'eyo ni ok ginyal ok ginyal ka, ka Raila no onge. Mm. That's why neno ka gin gitemo mana kwa lace around Raila. Dakisi Dakisige bijo kawe tangu lawacho ni bwana Kalonzo wamne wena. Why are all of them always saying ni Raila wena? Tiende ni gi appreciate ah, ah. ni Raila is is is ahead among equals. Yes. Indeed, he, he are equal, yes, but he is ahead among mm. among the equals.
Ang'o miyo ng'ato ng'ato wacho ni Raila owene? Ah, Raila kata asewinjo ka wacho ni Kalonzo owene kata ni Mudavadi owene.
Erokamano to nona ka nasa ne obedo kod eh, romo margi mm, mokwongo mm. e gwenge mag Eldoret. Ageno ni ni neno mm. rally no ero juma mokalo e weekend. Iparo ni rally no be nobedo successful koso kaka ng'at ma bende olony weche mag siasa nyalo rete nade? Rally was very successful considering ni Eldoret en home turf mar William Ruto. Mm. So rally in terms of uh, attendance.
Yes. In terms of organization, in terms how the rally was organized, I think it was very very successful. To kendo no communicate ne Jubilee gimoro ni bana NASA nyalo organize rally kamora mora e Kenya kae. Mm-hmm. kendo ginyalo organize a very successful meeting kendo jopiny nyalo biro mondo owinj gima NASA wacho. Mm-hmm. It's not ngeji moko ja create impression no NASA nyalo mana organize rally Kisumo kata mana kama kama to rasa nasa no prove ne gini ginyalo organize rally kamoro amora Kenya kae kendo gin gi support all over the country Manyiso and that's ni why yiero Moro- kaka yiero Eldoret ne en strategic. it was strategic Yeah. nikech ing'e ni nitie impression moro ni ni Eldoret na en kama op- opposition ok nya donje Mm. ni en dala Jubilee kabisa ni mano kor gi William Ruto Yes. chal ka gima iwacho ni bana Jubilee wacho ni rally gi mokwongo gidwa mana dhi timo bondo Yes. You, you believe in it eh, God. No, I want to man example. Eh, for example. Yes. Mm. Koro ka, ka Jubilee nyalo biro matimre ni bond, bond yeah. mabed mapek kamano. Uh. To be nyalo yin ah Jubilee be karo temo organize gini maber. Mm. But I don't know me example. Kanyo cha leaders timo political mobilization, yes. mag voter registration. Mm. nyoji neno kara ilo dhi Embu, odhi yes. Meru, okadho yes. Central, odhi Mombasa, odhi North Eastern, obiro yes. Nairobi, mm. owuotho Nyanza, owuotho Western, owuotho Ukambani. Mm. Uhuru Kenyatta ma en president mar Kenya. Ing'e Raila en opposition leader. Onyalo kata mana decide ni owuotho mana e supporters areas ge kende. To Uhuru Kenyatta ma en president mar Kenya ma iluongo ni image of national unity. Yes. Ing'e ni presidency e- en en oriwo wate. Yeah. Uhuru nyocha ineno kowuok Kiambu to dhi Kirinyaga. Kowuok Kirinyaga to dhi Nyeri. Kowuok Nyeri to duogo Kiambu. kowuok Kiambu to biro Nairobi kowuok Nairobi to dhi Embu matin to duogo Kirinyaga. So en ng'ama nyicho luorore mana Nyanza kae. Ruto be kowuok to dhi Eldoret, odhi Baringo, giluorore aluora. Tiende ni nyocha ji ariyo gi ok ong'iyo Kenya kaka they are not using the position kaka president deputy president to unite the country. Gin ji ma mobilize mana political mobilization e areas mag gi, gi jo kabila mar gi jo dala. Nadhi Nyanza, nadhi Kisii.
For how long? Ndalo adek.
No, ok nodhi Kizi nokadho akadha koringo kodhi mu Masai kucho. Masai kama ni riembecha. He did not. They did not give the nation attention. Ne, ne. Uhuru Kenyatta kaka president noribe nowuothe all the counties, kata mana half of the counties. Kata ka counties ok onya wuothe to nonego bino wuothe in all former provinces kaka president. Noribe odhi Kisumu, odhi Kakamega, odhi Nyeri, odhi Mombasa, odhi northeastern mowuotho e provinces gi te mm. kaka president ting'eni bedo ni owuotho mana central kenya gi nairobi mm. nyisi ni en president ma is very biased and does not use position mare mar president to riwo oganda en ng'ama ng'iyo mana joge ni an joga ma jodala wake ma kase mobilize to wan gi namba wang'eny to wabiro yombo go jogo so aparo ni is important ni mondo wang'e ni kata mana kaka president need to behave mm. nyisi ni ok en ng'ama ng'iyo piny kenya mangima en ng'ama ng'iyo mana dalagi Koro ne neno ni kata be to wuotho nyaka Kisumu gini odhi. Donge en president ma Kenya ni voter mobilization he was not campaigning. Yeah. No go campaign ni mondo ogone kura. No no nyiso jo Kenya ma gin joge. Ing'e jo Kenya gin joge donge. Yes. No nyiso jo Kenya mondo wuog oko mondo ndik rombulu. Ng'ama nyocha neno ka wuotho e Kenya mangima en Raila Odinga. Raila Odinga mecha wuotho kaka president. Nikech Raila nyocha wuotho kamoro amora. To nyiso ji ni mondo go ombulu. Uhuru nyocha wuotho mana central. Kowuok Kiambu to ringo duogo Thika. Kowuok Thika to duogo madho chai Nairobi kendo ringo dhi Kirinyaga. So so mago gik ma nyaka wang appreciate ni bana as a leader nyaka iriw Kenya nikech unity en gima president en symbol of national unity. Koro presidency ok nyal bedo candidate mar Jubilee. President nyaka bed president. Mondo campaign, mondo ji register kura to campaign kuom ji te kaka president. Erokamano ahinya Orengo.
Ineno ka juma mokalo bende migosi Ruigai Kenyatta nowacho ni sani iri koganda otieko weche mag yiero to odwa ni mondo wabed ni oganda nitiere kod kwe kendo dwaro mondo chak lamo dwe mar adek kochakore tek auchiel oro mondo obed kod national prayers mm. mondo mi onene kasto bende osiemo jotelo ni sani eri e kinde gi kik jatelo bed ng'ama ba wach ng'ama wacho weche manyalo kelo pogruok e kind oganda mm. maendi iwacho nang'o kanyocha uhuru timo mobilization mag voters yes. e central kenya mm. Uhuru ema nyocha odhi e studio mar kame akia ni Inoro akia ni Kameme moyenyo kabisa e studio kanyo moyenyo moyenyo moyenyo moyenyo moyenyo kabisa kaka president koseyenyo kamano to owuok oko to nyiso leaders ni odwa ni leaders okel peace peace ok nyal kel kiyenyo kae nikech tie videos manyocha wuok wuoyo marach ahinya ok inyal wacho ni wuoyo marach koni to kiwuok oko tiwacho ni leaders obed gi kwe election peaceful election Adwa nanyisi foundation mar peaceful election mm. en credibility mar election. Ka wanyalo invest e credibility mar election to we don't need to tell ji ni bwana obed gi peaceful election. We are going to have a peaceful election. To ka ok wa invest e credibility mar election, ma election ok obedo free, fair and credible. To peace ok bi bede kata kata walem odiechieng' gotieno. Peace ok bibede nikech ka ok wabedo joma credible. Ka ka ingeni siasa en piem. Yes.
Piem ka ng'at achiel ok oneno ka o- referee fair Mm. to ok inyal nyise ni obed gi peace. Iwinjo Jeff? Awinjo. Peace is dependent on justice. Koro nyaka wabed gi justice a credible election then koro eka wabedo gi peace. To kwa wacho mana peace kaka Moi mane wacho ni peace love and unity. To injustice to baro go ji ndasi. Ok wanya bedo gi peace. Ok wanya bedo gi peace ka there is injustice. Manyiso ni koro wach ni te ochako duoke ne IBC. Wadog e justice mondo wabed gi credible election. Mm. Kwa nyalo bedo gi credible election, voter register ma clean, election officials ma fair, e, election process ma ber, identification ma clear, ma free and transparent. To wabro bedo gi peaceful election. To koonge credible election, to let us not talk about peace. Nikech peace depend on justice. Iwinjo dia? So kwa chako wacho ni wabere bere gi peace. To jo minego tinego, kura tikwalo, ji mosetho go kura, eh, election officials bedo bribed. Pesa mag sirikal itiyogo, government machinery itiyogo, police itiyogo to intimidate opposition. Then we cannot have peace. Nikech peace kidwa wacho ni ji obed gi peace to ji ma ibedo oppressed gi are going to revolt. So in the process of revolting, they are going to disrupt peace. So peace is dependent on justice. Kata walem mano odiechieng' gotieno to wan gi injustice, there will be no peace. So we must first of all say ni bana wabeduru gi justice. Then koro kwa dhibedo gi peace. Awinjo kama ikelo na ero orengo achiel kachiel ka wawuok e weche goeko sani eri Auditor General igeno ni uh, obiro dhi e nyim komiti mar od bura ka bende sani oywak malich miwuoro owacho ni nitiere kaka ima ing'ado ne bura ma ok ber kata nitie kaka itimo ne bura ma ok en bura mar adieri iparo nade wach maluoro Rita General kiwacho ni pok otiyo gapise makare adwa ni mokwongo gima appreciate ni Auditor General yes. is a constitutional office mane waketo gi new constitution yeah. to gima omiyo wakel office of the Auditor General en ni mondo onyiswa ni kuonde ma pesa kuonde ma processes gi procedures ok luw maber kuonde ma pesa lalgo, mm. kuonde ma nitie misappropriation, kuonde ma onge accountability. Yes. It is one of the organs mm. ma wan kaka constitution oketo to ensure ni wan gi accountability. Mm. Kiwinjo ng'ata ng'ata ma goyo editorial, mano ng'ama odak e ndalo kanu. Ndalo kanu ma kata kiwacho wach moro ni ng'ato kwalo pesa, to mano is a crime. Adwa ni ing'e niya, Auditor General nosebedo no, no, no attempted yeah. mondo bed prosecuted ne case mar procurement yeah. ma nyocha otimore around few weeks ago mm. I, independent, uh, Ethics and Anti-Corruption Commission mm. nyocha otimo investigation kar mondo gi prosecute ji ma nokwalo pesa who are the two deputies mag Ouko gine gi recommend mondo Ouko ema obed prosecuted aneno aparo kinyalo last week ineno ka Kiriako to Biko nowacho ni en ok ng'iyo case no te oyudo ka Ouko onge gima otimo to oyudo ka deputies gi ariyo ka Ken mm, Muriithi gi ng'at moro kanyo mm. nigi ketho ma is going to prosecute jogo ineno ka ji manie push wako ma, ma en executive mar Ethics and Anti-Corruption Commission mondo giti gi mano mondo gigo Auditor General sani koro gi change tact sani koro gitere through parliament ma giwacho ni pod gidwa investigate ng'ani Yes. to gimomiyo jani bedo investigated aparo ni chieng' moro nitie mane president oluongo ji e state house Yeah. mondo Sam. giwach wach corruption Yeah. aparo kanye nitie video mantie mane president o- othreaten ouko e wang'e ni ouko dwa dhi investigate federal bank ma us ni ouko odhi kucho ni ouko chando ji ni ouko be wuoyo mang'eny ahinya to ouko to en ng'ama omi tich gi constitution mar kenya mondo audit all public finances that is part of public finance management mondo audit ouko ok prosecute ng'ato Yeah. ouko wacho mana ni bana ka gi ka gi ka nitie process ma ok ler Koro ng'ama timo investigation en en, eh, eh, CID, Yes. Ethics and Anti-Corruption, o- Koriako Tobiko mondo gitim investigation. Owuok ok owacho ni ng'ato okwalo pesa. Owuok owacho mana ni bana ong'iyo documents go. Yeah. To en gi penjo moko. So it is the work of the organs matimo oversight kotelne gi National Assembly mondo luong gik mouko wachgi to penj jogi penjo ni bana kama uko wacho ni chal nade parliament should be defending and following up recommendations mag ouko parliament should not be coming to, in, to question ouko nikech ouko is a profession ouko is a certified accountant ouko is a professional auditor En kosekelo gigi, onge malis, owacho ni bana mae documents ma nyocha somo, tayudo ka nitie shida ka gi ka gi ka. Parliament as the leading agency mar timo oversight, onego bed ni kawo gino Parliamentary Accounts Committee gi Parliamentary Investment Committee kawo gino to investigate. Namba ariyo en Criminal Investigation Department mar Kenya Police. Gik moko kosewacho, ok onego bed ni gipenjo huko penjo. Gidhi gipenj ji moko wacho ni bana ng'ane gi ng'ane gi ng'ane dwar kopenje penjo wachgi. Namba adek, An Ethics and Anti-Corruption Commission onego bed ni kowuok ose make recommendation the investigations should be based on the auditor's report auditor report wacho ni county ma okwalo pesa Yeah. kar mondo udhi penj county no gimomiyo gikwalo pesa udhi penjo huko ni ang'o mipenjo penjono so en ni wadak e ndalo mag kanu ma ng'ato ka ng'ato ok oyiene penjo penjo iwinjo ka mp bukore to wacho ni huko timo gigo nikech huko e jaluo to raila be jaluo ni koro huko timo gigo ni mondo okonygo raila That is wrong. That is wrong. Nikech uko wandike tich mondo tim audit mar all public finances. To miyo report. Kose miyo report to entities mar involved in oversight. Kotelne gi parliament. Yes. Investigate to ji moyud ni nigi makosa. Iwinjo Jeff? Awinjo. Itere e od ang'enge. Ji moko yud ni nigi makosa. bedo cleared to gi continue gi ti gi tijgi nikech ouko kowacho kata ni kwalo ouko wacho ni bana miwa ne explanation Yes, kaka koro ni- kouko wacho ni bana wach ni nitie investigate in, uh, missing information to in ema ni involved ibiro to wacho ni oh mae ne watimo kama kama kama tigolo evidence tike tiketo to wachno bedo mar makamano adwa ni ji ong'e owe ng'eyo ouko ka ng'ama manyo ne ji tho kata ng'ama manyo ni dwa go ji piny ouko en ng'ama expose gik monego bed ni wang'iyo diriyo to kisemena explain kata kiwacho ni bana Jeff Nyocha ikawo per diem to ok iduoko returns kata onge receipt mi iwacho ni idho ndege ere air ticket mane idho go ndege tidhi e odi tigolo air ticket mane idho go ndege ticket Kelo. to be wachni oruma ruma kamano iwinjo je ji ong'eyo uko marach kamano uko penjo mane to bana onego bed ni ki awuoth tikelo air ticket Yes. mondo itim go returns manyiso ni travel dog kisekelo air ticket there's no problem Iwinjo Jeff? Mano e gima onego bedwa appreciate kaka jokenya. Aparo ni mano e monego bedwa aparo kaka jokenya mondo wami uko kaka ok en mana uko kende, the office of the Auditor General. Mondo wami office no support, mondo accountability nikech office ne matimo no accountability. So kaka jokenya onego bedwa wariwore mondo wami office of the Auditor General report. Kata beno uke mantie, kata kia kiny kamawe mokawe, kata ka Sharif Nasir more mokawe, kata Yusuf mokawe, kata Mogaka, kata mana eh, mutiga ng'ata ng'ata mokawo ofis no wa appreciate ni mano ofis matimo accountability marwa makonyowa mondo wang'e ni ang'o mwadhigo maber ang'o mok wadhigo maber erokamano ahinya orengo aneno ka uko ywak wacho ni nitiere weche mag wichan kata nitiere kaka imanye e yo ma ok nikare awinjo mago duto achiel kachiel ageno mabiro chako waromo mondo mi wachak wadiscuss weche mabiro timore kor juma mantiere ni eri Kochopo joma manyien wabiro rango ni to gin ang'o gini motimore. Wachni mogik ne oganda sani ma wantiere e higa mar yiero. Wach, wa- wa- wachna mogik en ni uh, ji mapok nokawo ombulu Yes. eh, ombulu idhi kaw nyaka dwe mar abich Yeah. koro kapok ni kawo ombulu e polling center Yeah. kama nidwagoyo ombulu inyalo dhi ofis IEBC e constituency mondo ikaw ombulu mondo make sure ni nyingi ni e register. Koro kik jowa ma nyocha yudo kipande late buogi ni aya koro gini obaya. Jowa nyaka ng'e ni kaw ombulu pod dhi nyime. Yeah. En mani koro ok time polling center, yeah. itime office mar IEBC. E ma, mogik mogik ma dwana wach en ni kwa dhi yiero nitie weche mang'eny ma timore kendo weche mang'eny ma wacho. Mm. Adwa ni jowa ng'e ni bana yiero mwa dhiye ni dhi miyo iwe ywak kaka joma ni waywak na witi okonywa mm. waywak ni rasango okonywa yes. waywak ni ragumo okonywa mm. waywak ni ouro okonywa election mwadhiye ni dhi miyowa opportunity kaka jopiny mondo wabed gi chance mm. mar weyo ywak kendo yiero ji manyalo loko ogandawa kendo nyalo loko pinywa mm. erokamano ahinya richard rengo awinj maber iparo ne oganda bende ni continuous voter registration pod dhi nyime mano rumo ne mana mas voter registration. Minyalo dhi e apis moro amora mar IBC mantiere constituency level, Huduma Centers bende itimogie mondo mi indikri kaka jogombulu. Achiel kachiel ne warango weche ma bende nosebedo kotimore e juma nwero mokalo. Koro juma ni ochako rumo, wachako biro chako rumo to wang'iyo ni to ang'o ma notimore kod joma mantiere nieri, kae to wang'iyo ni to gin kod ranyisi mane e piny mar Kenya ka bende wachiko yiero. Kaok kamano ero ma en kuku mar wach kod Anje Folomba ka orito. Asante.